Ejjella u ħanajlek jien. Quarantine flimkien. Kif inhi għaddejja l-quarantine, ladies and the gentlemen? Kif intom ħbieb tagħna id-Danusan magħkom fil-kamra tas-sodda tagħna kif int bro? Kif int bro? Up up up għandna metru hekk għax saqsuwieli di. Ara, idejja fiha kważi metru hekk tajjeb għandna l-metru tagħna. Ma nitkellmux iktar fuq kemm fihom għax illum lestejt il-plumbing fl-aħħar. Eh, xi ġralek? Minn hawn nirringrazzja lil kull min għeni, lil Dylan, lil dak ir-raġel għadni ma nistax niftakar x'jismu imma li ġie u Solvejta. ħelisni u armajt l-ewwel darba Eh. pajpiet ta' taħt is-sink. Ħa ngħidilkom, sinjuri. Din il-kwarantina.
Vera, ta' dil-kwarantina, ejja ħa ngħidu l-affarijiet is-sbieħ tagħha. Eh. Illum it-tifel il-kbir tiegħi Eh. għamel mat-tifel Mela iż-żgħir. għandek ieħor.
Il-kbir, u sanna, iċċedda. Kem, kem għandha? Issa, ħanaqdu tlieta sa. Fella jbir.
Għamel il-sausage rolls maħu iż-żajr, fej għad saret di, fej għad saret di, affarijiet illi għad ma saru. Imma insomma, nil-għawkom għal-program tagħna minn hawnhekk nirringrazzjaw b'mod kbir ħafna lill-Enemed illi grazzi għalihom l-Enemed qed naslu fid-djar tagħkom bħalma ngħidulkom dejjem biex tgħinu lilna biex nibqgħu hawnhekk kemm jista' jkun sakemm tgħaddi din il-kriżi. Ibqgħu ixxerjawna, arawna qegħdun nisbina u llum tajjeb ngħidulkom illi qegħdin ukoll fuq il-YouTube channels ukoll għax qalulna nixtiequ nibdew narawkom kbar mhux fuq il-mobile. Ekku, ġifieri tistgħu tmorru, tmorru jien naf fuq l-IPTV u affarijiet hekk li għandkom, affarijiet illegali normalment ikunu mqabbdin u tistgħu tarawna hemmhekk imma. Fuq liema waħda San? X'inhu? Fuq liema YouTube? channel. Fuq il-YouTube channel ta' Noli, tajjeb, hemmhekk qegħdin żgur. Issa, u mbagħad illum ħa nitkellmu dwar suġġett illi ma stajniex ma nitkellmux fuq l-ewwel ta' April. Ħa nitkellmu dwar iċ-ċajt li nagħmlu x'ma nagħmlux ġieli jagħmlulna, ġifieri jekk għandkom ibagħtulna issa fuq info@danusant.com jew fuq 99799979 aħna nieħdu gost naraw il-kontenut li qegħdin tikkreaw. Issa, aħna fi żmien li konna naħdmu n-net, Fi żmien mini bags. Fi żmien il-mini bags u nagħmlu mini bags bags qed ngħedtu hekk konna klieb. Klieb. Klieb.
Konna għadna żgħar u konna nagħmlu xi. Le, imma ma naħsibx li l-età teffettwa għax kieku llum qed naħdem magħkom f'daqqa xorta nagħmlilkom. U magħna fuq il-linja għandna lil
Toni! Kif int, Ton? X'inhi?
Ninsab ninsab vera kuntent li ħa nirritorna x-xogħol wara ġimgħa. Eħe, illum ħa tibda. Iebsa Tonu!
Ole!
Ta' isma' nejn iftakru fil-passat, għax aħna nħdu għos nejxu fil-passat, ta' jeb tiftakar, għax da t-tġilu bil-mot. Ija, ija, xu kbir, u kbir. Inti tiftakar iż-żmien tan-net jew le? Żmien tan-net, eh, mżgur li niftakru. Tajjeb, tajjeb.
Tiftakar eżempju.
Tiftakar li eżempju kont tiġi biex iddaħħal idejk fil- f'dawk it-tnej biex ma jekk qed jismawna tfal ma nvinawlhom xħajjithom u kien kont sib xi ġiġpinnijiet jew xi double sided hawn taħt.
Niftakarni fil-bidu mbeżlaq fuq dik il-purtiera.
Jiena niftakar, niftakar il dawk iż-żewġ jibdew il-programm. Għax ikun hemm Speċjalment minni. Ma li qed jgħid Tony niftakar fil-bidu il-programm kien vera vera rudimentali ħafna. Allora kellna isa portiera u ovvjament Tony kienu kun hemm wara tajjeb eh, iżomm il dawk it-tnej biex ma jaqgħux. U bin-nifsijiet u bit-titjir u x'naf jien kien jifforma qaqa tonda f'nofs il-programm tibda titfaċċa, mbagħad wara ħafna baqgħet imtabba.
Ja, ja. Isma' jekk tinnota eżempju fil-waiting rooms anka ta' postijiet naqra li jmur ħafna nies, Ikun hemm ir-roqgħa ta' fejn tmiss rasek ukoll. Aħna le, aħna jien u Toni m'għandniex minn dal-problemi, tajjeb. Jiena qiegħed. Konna wkoll nagħmlu eżempju ċ-ċajt, il-cameraman tiftakar Ton? Konna nagħmlu, konna nagħmlulhom il-jab marker ma' dik li jilbsu ma' widnejhom. U mbagħad xi- x'ħin ineħħuhom kien ikollhom dawra tonda hawn hekk. Isma', jiena smajt illi inti u Sander kontu tgħixu flimkien. Meta kontu toqogħdu flimkien, kontu tagħmlu ċajt lil xulxin?
Daniel, Daniel, qabel ma ngħaddu għal din nixtieq insemmi episodju ta' meta kien hemm eh, il-kelb ta' Andrea Bugs. Sander oh. kien jagħmel papit u darba minnhom sab wieħed mill-pasti taħt is-set. Eh. Ed il-live timmaġina tisma' Sander jitkellem jitkellem bil-Malti pur għax ikun rifes għallut. Oner! Oner! Oner! Oner! Oner! U darbohra, darbohra niftakar, xumbat konna morna għamilna żmien ngħixu flimkien u Tony f'dar l-istess żmien. O kienu jiġrulna, o darba minnhom ma nafx x'tef għali għax dak kien kollu jnaddaf sewwa wieħed minn dawk il-freaks qiegħed sew jien kont ngħix miegħu spiċċajt mal-mara issa l-istess pezz eżatt. Eh, u x'għamiltu? Kien inaddaf meta ttieħ ferneżija. U ma nafx x'tef għali kellna qisu bomblu kbir hekk, tef għali xi ħaġa ġo fih, mor biex nidħol ġo fih u neħel. Neħel.
Ħa ngħidlek xi tfajtlek. Għax Sander kellu vizzju, iż-żraben, iċ-ċits tal-bank, U kull irċevuta oħra li jkollu, kullu mkien jitlaqhom. Tajjeb? U tixjus użati, mhux tajjeb issa, għax m'għadux jagħmilha.
U kulma sibt tiegħu, biċċiet tal-bank, ħu rċevuti u karti u kummidi u biżraben b'kollox tfajthom lil ġdal bomblu. Kelli bżonn xi ħaġa minn hemm, mort inġibha minn ġol-bomblu u weħilli, imma weħilt u da demel jitħa, eh, u jien ma nistax ninqala' ma mbagħad pattejthielek. Għax darba minnhom isimgħu din, mela inġib dal-qattus, tajjeb, mant Alla jgħaffirlu il-mechanic, qalli isma' qalli ħudu qalli ħadd ma jridu l-qattus. U ħadtu jien u kien kwiet dal-qattus nieħdu d-dar. U da, da beda jagħmillu, jagħmillu fil-żarbun qabel ikun sejjer għax-xogħol. Insomma. U insomma darba niġi. Koko fuq fej?
Fuq il-basket tax-xogħol. Ejja, hu lilu biss, eh, mhux lili. Mela, kien ma jaħmilx lilek, Tony, fil-verità. Eżatt. U mbagħad darba minn hawn niġi lura, niġi lura d-dar u ma nsibux dal-qattus. Tah lil xi ħadd, għax dejqu ovvjament, allura adottah lil xi ħadd ieħor. Eh, daqshekk. U jien ħadtha bi kbira. Jgħaddi naqas żmien u da jibża' Minn Dellu, tajjeb. U bdejt, kienet żmien il-festa u da ma rridx jiġi magħna ħażżabbar għall-festa, bdiet joqgħod waħdu d-dar. Morna fej il-mejn minn isfel, nitfilu l-flet kollu, inċempillu fuq il-mobile nagħmillu. U taf kif. Tant bżajt li kont se naqbeż mit-tieqa. Jiġri għalli ħaniġi magħkom, ħaniġi magħkom. Ton, nista' nsaqsik waħda tal-aħħar għax naf li trid tmur għax-xogħol u ħerqan ħafna trid tmur naqra kmieni wkoll illum. Minnie u Grizz għadhom jgħixu miegħek?
Ejja, imma fil-penthouse. Fil-penthouse, għalihom. minħabba social distancing. Ton, nistaw forsi namlu nofs weda, nofs weda, illi f'xi eh. darba nġibu għom wahda fuq antivirus nkellem għom ftit sew. Dil-ġimma. Bomba! Grazzi, Ton! Isma, Ton!
Kull-jum, Tony, jekk tfittxu fuq il-paġna ta' Noli, tajjeb, ħassibu li ħajkun għat jgħamil diversi kraft, su xiek. Ħa ngħidilkom ara jekk qed taraw il-mejda bħalissa. Ejja, da settjata isa. Settjata
daw kollha preparamenti, ġifieri għandi rebu saw ġew bħalissa. Tony, grazzi wkoll talli qed tagħti tgħaddi l-ħin tiegħek ukoll tipprepara biex ikollhom x'jagħmlu tfal id-dar ukoll, ġbin. Ekku, le, nieħu gost, nieħu gost, u hija xi ħaġa sabiħa li tara t-tfal mal-familja jagħmlu dat-tip ta' xogħol tal-idejn, qed tifhem? Ekku. Grazzi Ton!
Buon lavoro kif jgħidu. Buon lavoro altrettanto signori. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. U minn hawn insellmu wkoll lil dawk in-nies kollha li jkunu xogħol bil-lejl, tajjeb? Għidli x'qed tagħmel.
Xiex? Għidli x'qed tagħmel?
Qed inxomm l-għaraq ta' taħt idi san għaliex qabel ma nitkellmu fuq ċajt irridu nurukom illi anke lilna jagħmlulna ċ-ċajt. Ilbieraħ konna għaddejjin bil-programm, f'daqqa waħda daħal id-duħħan u mbagħad bdew jisplodu l-bombi u kellna naqtgħu. Da ara min qiegħedna. Araw naqra. Ara naqra.
It-tim ta' Antivirus iddeċidejna illi għall-ewwel t'April ikun sabiħ. Hu xieraq li l-Daniel u San, lid-Dan u San, nagħmlulhom ċajta. U għal dik ċajta kellna bżonn smoke machine, kellna bżonn xi ħaġa li tagħmel ħoss kbir, għandek bżonn ukoll fire extinguisher imbattal sewwa, importanti li jkun imbattal għax dan huwa l-prop illi bih ser titwemmen iċ-ċajta. U mbagħad ovvjament kellna bżonn il-kameras li mhux qegħdin hawn ġew dawk li bihom inxandru lil Dan u San għandkom. Sabiex xejn joħorġu mill-istudju nkunu nistgħu naraw il-frott ta' din iċ-ċajta tagħna sewwa. Domna niddiskutu ġranet kif nagħmlu din iċ-ċajta u wasalna għal din il-konklużjoni. Hekk kif Daniel u Sander jersqu lejn l-aħħar tal-programm, aħna qbadna u xelna din l-smoke machine mill-ħajt ta' wara fejn ikunu Daniel u Sander li tiġi propju il-control room. U bekk iġġenerajna dan id-duħħan li beda dieħel fis-set.

Kif għalqu l-programm, għall-ewwel Daniel u Sander qishom mhux illi emmnuha ħafna ċ-ċajt għalkemm Daniel mill-ewwel qabad uskul għal barra sewwa. Imma jien dħalt niġri b'dan il-fire extinguisher vojt u bdejt nipprova nitfi n-nar b'dan il-fire extinguisher imma l-fire extinguisher kien vojt. Jiena Ippanikjajt, Sander dak il-ħin inqata minn ġew inqata. Inqata, eh, inqata ta' veru inqata u tar minn fuq is-sodda qisu qattus u minn hemmhekk insomma rajna il Sander ukoll jiġri blura fil-kulutur li għalija hija naħseb

Issa li kienu ħadu l-qatgħa għalina iċ-ċajta kienet ħadmet, aħna konna sodisfatti, minn hawnhekk mit-tim kollu ta' Antivirus nixtiequlkom Happy April's Fool. Grazzi, eh? Grazzi, grazzi, grazzi. Oh, xamlonna, xamlonna. Il-bomba ħasritni, il-bomba. Issa jien mhux hemm dejt ninkwieta kif spjega Rodni eżatt, jiena Qatt, hawnhekk tiegħu x'jimpurtani, imma mbagħad xi rajtu diha qed jinkwieta, ha telef. Issa jien bil-maqlub qatt nara miskin tajnih biċċa xogħol qiegħda tifhem, ħa nqabbdulu l-istudju. Imma U b'kont immeraviljat id-duħħan li ħereġ minn sempliċi labxi. U bdejt ngħid illi ħa tal-festi, illi ħa tal-festi. Imma li ddispjaċini kien illi kellna marċ interessanti ħafna għax kienet biċċa tal-festi u kollega tagħna Noel kien lestilna marċ.

Sinċerità jiena ġifieri blajtha, eh, ġifieri għax bdejt nara dak id-dukk.
Nifhimni anke aħna blajniha. Illum bgħidt li qali nista' nkebbillek, nibgħatek ħaseb li qed jgħoddni l-emerġenza. Eh, mela, Noel, Noel, tlu ħaġa kif qed qatta l-ħin tiegħek id-dar? Għax intu koll, eh, jgħat eh, stranded bħalissa, mhux hekk? Eh, mhux mhux l-iktar ħaġa sabiħa, fim li bitfall u hekk. Qaluli biex ngħidilhom li nħobbhom ħafna, hemm hawn lok li nħobbkom ħafna.
Tajjeb, minn hawn sallu għal Marija wkoll.
Qegħdin fil-kamra l-oħra biex joqogħdu kwiet għedtilhom oqogħdu kwiet għax jiena issa ma nistax noqgħod nilgħab magħkom, qaluli all right. Problema hu bit-tfal biex toqogħdu kwiet. Anke biex inċempel lil da, wiegħda, eh! U meta jċempel xi ħadd biex tagħmel biċċa xogħol jew fuq il-laptop, Fuq il-laptop qisu station biex nilagħbu, hemm minni diffiċli, diffiċli.
Jiena naħ, fil-fatt se jkollna programm fuqha di. Eżatt, ħa jkollna programm.
Isma' no!
Inti, tħobb ħafna l-marċi, tħobb ħafna l-festi, mhux hekk? Jekk hu, jekk hu, veru, veru, veru. U inti tkun tinvolut biex ktibt uħud mill-marċi kbar li nkantaw u lanqas nirrealizzaw min kitibhom, jista' jkun li kont int ukoll, hux hekk? Jista' jkun hemm ħafna minnhom tgħix għamilt ħafna fil-verità s-sena l-oħra għamilt tlieta li ktibt bil-mużika b'kollox jien, jiġifieri kienet xi ħaġa li xtaqt nagħmel u rnexxieli fl-aħħar imma kelli l-għajnuna ta' Kevin Abela. Għamiltilna marċ inti. Għamiltilkom marċ. Għamiltlu xi naqa' kliem da kulħadd jafu, ta. Il-messaġġ jismu dal-marċ. F'idejk. X'jismu?
X'jismu?
Il-messaġġ.
Il-messaġġ. Kopja l-messaġġ jismu dal-marċ. Kienu jkantaw ħafna minn dawk ta' Mintoff ngħidilhom jien. Ma tagħmlu xejn. Pazzam, pazzam, pazzam, pazzam. Mela, issa isma' l-kliem għax il-kliem mirqu. Issa nħallu lilu jkanta, San. Ejja, f'idejk, f'idejk.

Ma tagħmel xejn. Yes!
Ara kif spiċċajt, ara kif spiċċajt wara l-marċ. Ara li ġiex sufarelli. Mela. Proset, no. No.
Mixek imqartik tbinna wieħed fil-ġimgħa sakemm qegħdin hawnhekk, x'taħseb? Vera, x'għandek x'tagħmel issa? Jekk ma jkollix nagħmel, forsi nagħmel il-kumment lil Jim, iva. Fil-każ li nagħmlu biex inpartu tajjeb, inti tina proprjetà, ngħidu l-proprjetà li mhi biex nippruvaw nippuxxjawhielek, u inti tina npartuha ma' Marc. Tajjeb? Tajjeb, nagħmlu hekk. Bomba no, grazzi ħafna u mur aħdem fil-ġenn, ħabib tagħna. Ciao.
Ciao, ciao. Għal min iħantella verżjoni li għamilha fiktar kwiet u biktar eh, kwalità. Mingħajr delay, eh, ħanamluha u xxarjawha kemm tifilħu.
Mela, dik il-biċċa lesta wkoll, Sander. Mela, mill-ewwel saħarkom eħelilkom ukoll sabiex tafsu il-link fuq iż-Zoom. Mela fid-description tal-programm fuq ikun hemm dejjem dik il-blu tiġi blu ta' fasa u tieħdok mal-ewwel fiż-Zoom fejn nistgħu ninaqdu ma' diversi magħkom bħal ma ħanamlu issa stess magħkom in-nies illi qegħdin id-dar. Hello, hemm xi ħadd? Ħa naraw min għandna.
Xeż! Xeż! Xeż! Xeż! Ibgħatli n-numru tiegħek għax sibtlek biċċa xogħol li trid tagħmilieli.
Issa jismagħni. Xeż! Hemm qiegħed.
Xeż! Aw!
Mhux jismagħna. Xeż! Mhux jismagħna. Xeż! Kemm int?
Kif int?
Bolir, bidlu fuq is-sufun. Eh, tidher, miskin dak is-sufan bħal ma ngħidlek dejjem, eh? Ah, qabel il-kwarantina, bidlu s-sufan, ġib wieħed ġdid.
Eħe. Isma', illum qed nitkellmu dwar iċ-ċajt. Ġieli, għamlulek xi ċajta tal-ewwel t'April illum, bl-għajt xi waħda? Le, le, jiena ma niblax ċajt, iċ-ċans imbella ċajt. Eh, eh, Għajdilna ċajta li ġili għamilt, kien. Jiena no.
Bħalissa ma nofx, ma għandix idea. Ma tiftakarx ċajta li għamilt.
Naqta waħda rej, hemm biex għamilt ċajt. Kemm u tek? Aqta għallu. Xini?
Xini?
Sinjuri, imbirek u minn jirna xilu jifel da tifel, għax aħna ma nifmox. Mela, għidilna x'tgħid. Għalli fuq hawn, le għalhekk billi ma tifhimx. Eh. Illum waħda żgħira li tifel. Eh. Għamilt. X'għamilt? Rajtha tal-hawn propjament tal-hawn gazzetta ma ngħid xejn. Eh. Li ġabu li l-assessments tal-iskola ħajkunu bbażati

Ara Dorina! Xejn, xejn, illum għandna inkwiet kbir, x'għandna għandna?
Għandna inkwiet
biex naqbdu sew minn hawn. Nitkellmu iktar tard, isma' ilħqu preparaw xi ċajta tajba hekk, illum missna nagħlqu b'ċajta trid tkun kemm jista' jkun nadifa, ddaħħlunix il-qorti tajjeb. Eżatt, u tkunux razzisti u hekk għax nofs iċ-ċajta jkunu. Tajjeb. Imma insomma, apparti aħna sinjuri nixtiequ ngħidulkom ukoll li Tul il-ġurnata fuq il-Facebook page ta' Noli ikun hemm ukoll diversi clips b'kontenut għat-tfal u għall-familja kollha dak il-craft li konna qed ngħidulkom ta' Toni għalhekk inħajrukom biex tidħlu tagħfsu likes tarawhom tixxerjawhom biex dejjem il-paġna Noli min hu barra barra min hu ġewwa ġewwa ikompli jkollha is-suċċess illi nixtiequ li jkollha aħna wkoll. Hekk hu, minn hawn nixtiequ nirringrazzjaw il-Enemed illi bħalma tafu Sitwazzjoni hi li hi, jiġifieri l-introjtu ta' ċertu kumpaniji naqas b'ħafna, tajjeb, u anke tal-Enemed illi naqsilhom il-fjuwil imma xorta għażlu li jissapportjaw inizjattivi bħal dawn biex iwasslu daqsxejn ta' ferħ lin-nies li qegħdin maqfula ġewwa u minn hawn nirringrazzjawhom u jekk hemm hemm barra min jixtieq jgħin kull ma tridu tagħmlu hu li tikkuntattjawna, tajjeb? ċintamel. Għodu ġewwa. Għaddar. Għodu id-dar. Tajjeb, għax jekk mhux jismawna fiż-żum minn kun ngħidu l-lum ukoll. Mela, il-mistiedna tal-lum Sur Sander għandna il-ħadd ħlief Ember Bondin illi qabel l-awla xi ċajta llum apparentament saret ħobb ċajti wkoll, eh, Imbagħad għandna lil Lenart ta' Lieni li fil-verità jismu Brian, tella' d-daqne minn dak iż-żmien, kemm ilu mhux fil-korp. Illi qed jagħmilna qaċajt mhux ħażin ukoll. U fl-aħħar biex jikkompeti l-Father Gordon tagħna għandna lil Father Colin Apap ukoll illi huwa magħruf għal dik iċ-ċajta li jgħid wara l-omelija. Arah ta' xi qżiż! Bit-tablet ħadu ritratt. Ħajuri li hu fader modern. Dawk kollha ħajkunu magħna waqt il-programm. U sinjuri biex nibdew bħalma nagħmlu kuljum, dawn huma l-Antivirus News. Xi ġmiel, xi ġmiel inizjattivi tal-ġenn bħal Heritage Malta illi qed jagħmel it-tours Virtwali, sura ġew, se anke għandna filmat hemmhekk għandna turs virtwali tal-mużewijiet biex tara l-eżibiti, eh? Ara daqsxejn xi ġmiel tara kollox daqs li kieku qiegħed hemmhekk, isek qiegħed hemm ara sa. Ġifieri inti tidħol fuq il-website tal-Heritage. Virtwalment, eżatt, prosit il-Heritage. Mużew hekk u tkun tista' tara. Mingħajr xkiel ta' xejn. Tgħid eżempju qatt ma mort ta' ħammur. Teddun l-ammura, ma tistax tgħaddi. Żomm waħda ġbin, inti x'inti tagħmel fil-virtual tal-Heritage Malta?
Mhux hekk jien x'inna. Jiena s-security, all right, ta' dal-mużew. U oqgħod attent titkellimx ħażin għax hawnhekk ma tal-mużew qegħdin, ma nistax nitkellmu ħażin. U x'għandu x'jaqsam, int qatt m'għandek titkellem ħażin. Imma ża waħda, dan mhux mużew minn dawk, dan huwa mużew tal-istorja ta' Malta u hekk hija, eqq. Naf, ma narax. Qed jgħidu li magħluqin. Akka magħluqin, ħin kollu ġejjin in-nisa, u ħin kollu nkettjhom biex ma jeħtlux. Le veru magħluqin bħala mużew, ma stawx jidħlu. Mhux hekk, ma ħsebti ma narax li li. Ejja, le mhux qed ngħid hekk, imma ma nafx kif qiegħed fil-mużew virtwali, ġifieri ma nistax nifhem kif dħalt fiha inti. U jagħmel id-dawl hawn kieku xi darba jintefa' dejjem bil-lejl. Vera li ċaqlaqna dik is-siegħa, suppost tgħallem, imma ħa ngħinha ħin kollu bid-dawl qatt ma jidla. U x'għandu x'jaqsam dak għax meta ħadu il-filmati u r-ritratti kien filgħodu u għalhekk.
Ara ħi, jien ma nifhimx. Laqqas irid nifhem u qatt ma ħa nifhem għax jien qiegħed hawn ħabba di tal-coronavirus u mbagħad immur lura fuq il-ġob li kelli. Eh ħażin, issa jgħaddi kollox u terġa' tmur lura, fejn kont taħdem mela? Ara.
Ej, għajdli.
Mela. Fej. Men, jien. Le jien. applikajt għal pilot tal-aeroplani. Eh, ġifiri inti pilot mal-Air Malta. Eh. eh allora, billi għattajtek, eh, dak ma tafx jent. Eh, ma xperes li bindu ċali, xsibt li ma nafx, jazzluk u koll, ma taf. Int qed tgħid li ma narax, eh? Le, le, mhux qed ngħid hekk, imma. Hu belli, l-ajruplan għandu wkoll l-autopilot, kon afha di. Eh, all right, veru, ma trid tkun taf fejn sejjer, mhux hekk, eh, għax tipo tista' tagħmel xi inċident. Eżatt, il-kliem ta' dak li għamel it-test hekk qalli. Eh, fimni, għandu raġun, eh, mhux hekk. Għaliex hu. Oh, dak, jiena wasal fil-post, sibt wieħed hemm, għatlu ojjem, oh, fejnhom l-ajruplani? Eh. Qalli, Għaliex ajruplan? Għatlu, Ma ttebni ma għarax li. Għatlu, Hawnhekk mhux l-airport? Għaliex l-airport? Qalli, Għara s-sajn. Għatlu, Bżax qed nara s-sajn, ma ttebni ma għarax. Airport? Għaliex airport? Dik Armier.
Il-ħanżira. Ħafba. Taf li Armier. Ma ttebni ma għarax. Zbal tal-pinna, ha? Imma, sinjuri, ta' kull-jum ukoll ikonna magħna lil daw il-karattri li jiġu U jferħuna ftit ukoll. Dak kien fil-virtual reality tal-ħed. Dak kien Vini, eh, u vera ma ma nafx jekk ix biex il-Vini hemmhekk imma vera tistgħu tidħlu taraw il-mużewijiet ta' Heritage Malta minn hawnhekk insellmulhom u nirringrazzjahom ta' das-servizz tal-ġenn li qed jagħmlu. U jekk taħsbu li Malta għandna l-agħar miżuri biex nikkombattu l-Covid, eh. X'ha, mela. Ngħid jien jew. 19.
L-għar ġifir l-iktar ibsin qed ngħidu. L-għar, eh, l-għar. Eżempju, Serbja, Serbja, taf x'għamlu? minna. Is-Serbja, eżempju biex joħorġu l-kelb, huma ammessi biss li joħorġuh sija. Sija. Il-kelb irid jadatta ruħu, irid jaħraf dak il-ħin, inkella problemi. Isma, anzi, tajjeb, tajjeb. Għax għam postijiet li laqqas dam u permettura kif tkollhom joħorġuhom il-klib, għajna rawa. Eh, rajtu ġbin, Ma nafx kemmu taġid kbir għal. Saġġa Marku ta' Portomazo ibati naqra l-kel biex jinżel, Ibsa. Eh? Ma insomma. Iċ-Ċiniżi dejjem qabilna, sinjur iċ-Ċiniżi. Anka fil-virus, dejjem. Imbagħad hemm dak il-pajjiż bħal Belarus, eżempju, mhm. daw, daw huma l-uniċi l-uniku tista' tgħid pajjiż fl-Ewropa kollha li għadu għaddej bl-attivitajiet sportivi tal-massa. Ġew jitnejku. U għall-ewwel darba rnexxielhom ibigħu il-league tagħhom, ir-rights tal-futbol tagħhom lid-dinja kollha għax il-betting qed jintlagħab fuq dawn il-logħbiet. Eh, ġifieri ħadd mhu jilgħab barra huma allura bħala speċi ta' jbigħuha. Taf x'inhi, eżempju Malta m'għadhomx jilagħbu. Minn għalik, aħna l-Maltin ma l-ewwel naddattaw. Tbiddel.
Żgur, issa sirna eżempju nilagħbu fuq kemm ħajkun hemm nies jistennew barra l-BOV għada fl-għaxra ta' filgħodu. Dak il-betting. Jew inkella fuq ix se jkun xarabank nhar il-Ġimgħa.
Fuq il-Corona! Ngħidin, hemm dejjem. U llum rajt ukoll li l-Eurovision ismgħu daqsxejn di għalkemm mhux se jsir bħas-soltu għaliex smajna Ftit ilu l-Eurovision ġie kkanċellat bħala l-Eurovision li tmur hemmhekk bħas-soltu iżda ħa jkun hemm Europe Shine a Light li se jixxandar ukoll fuq il-PBS. Da ħa jkun hemm il-kantanti kollha li ħa jkunu qegħdin ikantaw imma mhux b'mod ta' kompetizzjoni. Ħa jxxandar fuq il-PBS da. Tajjeb, tajjeb, kemm għal Destiny u anke għal PBS ikollu naqas xhuri mhux il-bombru tal-fuħħar biss, mhux hekk? Jiena naf x'għalfejn jindispjaċew għax mhux ħa jkun hemm dik il-biċċa Malta 12 points. United Kingdom, 12 points. Dik il-biċċa tal-points toġobni ħafna. Jekk togħġbok għaddi minn ħattart bi 80. Tajjeb, flok bil-50 kif ġra li ftit ilu jien, u tleb points taf kif tħodhom hekk qed ngħidlek mill-ewwel. U taf kif tagħmel biex tiġbor erba' punti eżempju mal-mara jew ma' xi ħadd li bħalissa ma tistax tagħmillu birthday party? Billi tibgħat lilna u ngħidu happy birthday bħalma ħa nagħmlu proprju issa. Hello! Hello!
Aħna naraw qbadniex għadni. Kif iridu jagħmlu? Jridu jibgħatulna jew 997. Mela. Kimberly! Kimberly.
Hello.
Il-birthday tal-mami, hux? Iva.
Surprise di? Iva.
Tlaqna ejja.
Kristin, Kristin il-mami, hux ejja. Iva.
Tlaqna, tlaqna ejja. Ejja, morru ħdejja ħudna. Tamilx kazu. Ħadd ma jiċċaqlaq. Hello!
Happy birthday! Happy birthday, Christine! Isma, ħankantawlek il-happy birthday tagħna, all right? Bħallum ħarġeti, bħallum ħarġeti,

Min hemm kwara ara di di di mela. Dik Sofija. Di l-organizer, eh? Isma' ta' min ngħidlek illi t-tifla tiegħek.
Għajdi la sa. Ta' min ngħidlek li t-tifla tiegħek she went out of her way biex tagħmillek dil-sorpriża sewwa.
Immaġina. Kemm bekkem ma la ma setax tagħmel xejn iktar, almenu sabet li jenna. She always surprises me. Isma' ma tidirx daqshekk imdamdma kemm ilek ġewwa?
Ili nara, two weeks. Two weeks, għal two weeks għadek timna, eh? Ek niġu two weeks oħra jkollok l-eyebrows imissrulek il-hairline. Imissu ek fil-iġ. Ħankunu qed nitkellmu għax issa mhux dibis. Hawn ħafna nies jagħmlu l-botox u hekk. Mela.
Issa ara kif narġgħu noħorġu daw il-pupi b'xufftejhom daqshekk u bil-botox kif ħa jiġu qishom nhar Nid Xjuħ. Ekku. U issa dawk ħa narahom fil-programm. Happy birthday u nsellmu lill-familja kollha tiegħek. Ciao! Thank you.
Bewża kbira, bewża kbira. Ciao.
Mela jekk tridu jekk tridu li nagħmlulkom dit-tip ta' sorpriża ibagħtulna fuq info@danusan.com Jew inkella tistgħu tibgħatulna fuq il-WhatsApp 99799799 hemm Dorian illi dejjem tkun qiegħda bil-WhatsApp f'idha toħdilna dawn il-messaġġi. Tajjeb? Grazzi, u magħna kif wegħdnikom għandna ukoll il-Bamber, il-Lember Bondin u ħa nkunu qed nitkellmu fuq naħseb waħda mill-iktar ċajt famużi illi saret fl-istorja ta' Malta ngħidlek jiena. Ekku. Ember, inti hemm qiegħda?
Jiena hawn qiegħda, hello, hello.
Kif Hello!
Inżel ftit, hemm bel, ħanaraw kollox. Jew inżel int jew għolli l-pjanta. Hekk, hekk, hekk. All right. Hemm x'għandek fuq wara, xi dik il-pjanta legali jew? Legali.
Eh, all right, mil-legali, all right. Kif inti?

Din int? Din int bit-toilet paper. Ir-rutina mhix tgħinek, eh, iżda sissa. Le, dik kienet daqsxejn ta' challenge. Kemm kapaċi żżomm żomma rollijiet fuq idejk u fuq rasek. Jiena wasalt sa erbgħa fuq rasi, tlieta u tnejn f'idi. Is-srejla missek.
U ma bejtx ieħor fuq in-naħa l-oħra?

Toħodha mill-ponta tirranġaru hekk, ara eh, ma nitkellmux fuqha. Hemm huma l-kumitat, kif inhuma l-kollegi l-oħra, il-viċi presidenti l-oħra? Ifhimni, il-kumitat għaddejjin tajjeb, s'issa Luke jgħid kwarantina, jiġifieri biex tagħmlu l-programm isir jagħmlu fuq il-.
Il-kwarantina taħdem fuq kemm int kbir? Għax da ilu xi erba' ġimgħat kwarantina. Bil-mast inħadem, u għandu sitt xhur.
Fil-każ tiegħu naħseb jista' jkun. Ġifieri kwarantina ta' sitt snin għandu lok. Għansa banki tminja. Isma, għajt il-verita, inti kollok skript, luk u koll, imma Ronald maħseb inut li kollu skript, muxek? Le, Ron li kollu skript, imma għafna drabi laqas bis jinduna li kruq bil-miħ. Kem nifmek jazra. Ħana minilek.
Em, insel mil-kom u nispera li tinsabu tajjeb. Mela, ejja nitkellmu llum l-ewwel t'April. Frankajta int, għax dejjem taqlagħha kważi fl-ewwel t'April. Jiena niblaghom kollha ċ-ċajt. Kexxu, u mhux fl-ewwel t'April biss. Kexxu, u jiena persuna. Tina t-top three ta' ċajt li jagħmlulek, it-top three. Nibdew mit-three.
Tnejn naħseb niftakar, naħseb niftakar tlieta. Hemm waħda tat-tieġ tal-Eurovision u? Darba, darba ċempluli, kienet bdiet ġimgħa qabel, ċempluli li biex jibbukkjaw tieġ, insomma bbukkjaw dan it-tieġ u ċempluli, ċempilli l-għarus u qalli isma' ma rridekx jien għax jiena nippreferi rock band u hekk, u għedtlu hemm hemmx tagħmel tipo. Qalli ma trid ittini d-deposit lura, għedtlu issa narak ħallejtx deposit, qalli deposit ta' tliet mitt ewro, għedtlu tliet mitt ewro deposit.

Hekk qed ngħidu. Agħti ċans, ħa nuru bi, ħa nuru biċċa minnha, għax di tara trid, di tara trid.
Għale, messa konfermajna

Tixtieq tikkomunika magħna?
Għax hi Theresa.

Ah. Kif tibza? Imma smani, kienet ta' mamula tajjeb. Tajba, tara għaw sant. Tant kienet mamula tajjeb li ximdejt il-linfa najdila jekk hawn spirtu jagħmel il-linfa tiċċaqla. Il-linfa tiċċaqla. Biex tara kif qawwi għaċ-ċajt. Ember, ġieli għamil ċajta gravi inti li xi ħadd?
Jien ma tantx nagħmel ċajt għax jiena jien nidħaq. Eh, Allora ninqabad. Eh, bħali.
Imma nixtieq xi darba jirnexxi li nagħmel ċajta. Nikkoordinawa u nagħmluha trid? Vjeru. Nagħmlu.
Anzi,
issi batinna l-vitma l-min tixtieq u nagħmluha. Għandi ideja jien il-min nistgħu nagħmluha. Tajjeb, mela. Issa nkellmek, xi ħadd li jaħdem ħafna miegħek issa nitkellmu. Isma' Ember, grazzi tal-li kont magħna.

U aħna kuljum mid-disgħa sal-għaxra, mit-Tnejn sal-Ħadd hawn inkunu. Bye!
Ciao!
Illejla ndoqq, qabel nagħlqu ndoqqu diska minn tagħha, ta? Ejja, ejja, le, le, le.
Isma' jien qed jikkummentaw li l-sodda tiegħi titqalleb. Is-sodda tiegħek vera titqalleb, imma inti għax ma tagħmilhiex ukoll qabel ma nibdew. Jista' jkun. Mela, u l-logħba tal-bieraħ kellkom tpoġġu flimkien Xemx u X'kienet l-oħra? Xemx u kalzetti. U kalzetti. Araw daqsxejn biex ħriġtu. Dawn huma din hija Omm Daniel. Aw mami!
Impenjat ruħa, eh? Hemm xemx u kalzetti. Imma ma nistgħux inrebħu għax hija familjari. Mhux hekk? Temna, fim? Marija xi beras ma tiġix minnek. Le, teoretikament le. Tajjeb. Issa, u mbagħad hawnhekk għandna t-tifel ta' chicken. Ix-xemx u l-kalzetti. Imma l-problema li ritrattu għadha jabħafna mod problema tifel ta' chicken allura ma jgħodx għax isu familja. Ukoll, ukoll.
Issa, u mbagħad speċjal qabel tiskanta qabel jagħmilli dak il-fuse dik il-plakka ma ma U wara x'diklew hemm ix-xemx. U mbagħad hemm il-kalzetti u hemm ukoll il-baby. Tista' ma trebħux.
Di jekk tibgħatilna kuljum ikollna nrebħuha kuljum, tiġi taqla' l-paga minn fuqna. Vera vera brava proset tajjeb. U Debbie Zammit inti għadek kemm tirbaħ 20 ewro grazzi għall Enemed u illum ħa narġgħu nagħmluha din il kompetizzjoni. Però qabel xejn nixtieq nistieden lil Debbie għax Debbie li qed tagħmel hemmhekk li qed taraw dak huwa ritratt meħud minn fuq tajjeb u qed bl-affarijiet li ssib Qed jirnexxilha tikkrea dal-tpinġijiet sewwa. U minn hawn qed nistidnuha biex la jkollha qed tagħmilhom vidjow ukoll issa. Tibgħatilna wieħed ħalli nuruhulkom għax vera vera sbieħ tajjeb. Tlaqna, ejja. Mela, infakkrukom illi l-logħba tal-lum għandna san fejn qiegħda, għandna irridu nagħmlu tifla Jew tfajla u dgħajsa. Flimkien. Flimkien. Ġifieri llum ħaffifnihielkom ftit sa. Irid ikun hemm tifla jew tfajla jew taf kif u dgħajsa. Min jaf biex ħa toħroġ Debbie wkoll sa. Tinsewx li d-dgħajsa tista' tkun xi ħaġa improvizzata forma ta' dgħajsa. Iktar ma tkun oriġinali, intkom għandkom iċ-ċans li tirbħu dik l-għoxrin ewro voucher grazzi għall-helmet. Infakkrukom ibagħtuhomlna jew fuq info@danusam.com jew inkella fuq 99799797. Mela, ejja nidħlu nerġgħu fuq iż-Zoom ħalli nitkellmu daqsxejn magħkom naraw jekk hemmx iktar nies, tajjeb, li qegħdin sinkronizzati magħna. Hemm ara hemm Ben bil-lest. Ben, skużana tal-bieraħ ħabib tiegħi. Imma għamlulna ċajta u tlifna l-kompetizzjoni. Illum nagħmluha, insomma ħalli ma ngħidx żgur għax għadu ma spiċċax l-ordni. Jekk Alla jrid nagħmluha kif jgħidu. X'għeżż, inti qed tismagħna?
Sejwa.
Ejja! Ismani, Xez, ibgħatli messaġġ in-numru tat-telefown tiegħek għax għandi biċċa xogħol ħelwa għalik. All right, bomba. Tajjeb. Ħelwa, ħelwa, la tkun taf x'inhi tara kemm. Ħajħu gost, dak hu gost biha żgur. Kenneth, rajtu ħadulek minn ħalqek ir-rigal.

Ħallih! L-għoxrin ewro ma jservunix biex immur u niġi.
Aqta', aqta', aqta'! Xeż, xeż! Inti bħala bniedem nejjiek, kif nistgħu ngħiduha, ġieli għamilt xi ċajta qawwija lil xi ħadd? Darba waħda gravi kienu ħa jkeċċuni mill-iskola, seħbitha fil-loppju X'inhi? Biex i.
Eh?
Ġab il-loppju biex jagħmlu mas-sinna. Eh, eh, għax għamel. L-oppju, eh, eh. L-ħtutġa. Eh. Ejja. U l-sieħbi għatlu issa jien ngħidlek x'nagħmlu fil-break. Għatlu nitfgħuh fil-bottle ta' sieħbi l-ieħor. Eh. Għatlu biex inraqqdulu ħalqhom minn għalina. Eh. Eh, vera ċajta ħelwa di. Eh. Ħudha.

Xejn aħdej hija. Eh, dak.
Ħa narawh il-ħuk. Baxxina rasek.
Qed jistħi.
Ġieli għamilt xi ċajta tajba Justin. Le, tam, ma għamilx. U qatt m'għamlulek waħda laqqas? Le, le, le, ma naħsibx. Xejn għandna poplu nadif, nadif fejn jitlu dan il-affarijiet. Xi jidħol xi ħadd jgħidli Jien għadek li kelli għadli ħalqi x'għedt!
Tlaqna għal issa għal Low Comm. Narakom ftit ieħor Ben derwaqt ġejjin għalik ukoll. Mela, ħa mmorru għand Brian, illi Brian għaċċajt. Brian top, top tal-tops.
Nidħlulu, jew nidħlulu fl-għorfa tiegħu. Fil-fatt, għal min ma jafux Brian huwa l-Ispettur Lenard. Lenard! Irtirat issa. Għamilli waħda ta' lieni. Tira lili!
Jien toqtonni kont, eh? Kont toqtonni. Kem kont wiċċek tost jamarra. Kem ilu da? Kem ilu braj? Du għaftu? Mela, dak l-ewel wieħed kien fin-1999, eh, beda? Ħanejna, ta' 90s.
Mela. Oxxen, eħe, 1999 kien l-ewel skeda. Rej xirkna ta' da' qasira. Le, hemm għada, ta'.
Eżatt.
Sesu? Hemm għada, hemm għada. Isma, inti vera illi minn tispreja l-karozzi spiċċaj tisbaħ ix-xar. Ej, ej, ej, ej, ej, ej. Ah, kif mort?
Le, dik kienet tajba, dik kienet mommi. Kien hemm dik il-kwistjoni ta' dik il-mara li ċemplet fuq l-iskata u qalet pandemonju sħiħ u dik xi ħaġa li faqatni jien u kombinazzjoni ommi qaltli imma vera qaltli wasalt biex nismuh xagħri jien. Qedtilha mhux hekk xi ma tħabber rasek xejn, ċempilt hairdresser ħabiba tiegħi Għidt li xirrid nagħmel, ftakni ġifieri l-affarijiet ovvji għax l-affarijiet li ma nafx nixtrihom. U bdejt għamilna dal-video, u l-missieri jiffilmja u jiena. Jiena niggustat għax tidħaq biċ-ċaj tiegħek stess. Toqtol, le?
Il-verità, Daniel, il-verità, provajt noqgħod serju. Imma hu jiffilmja missieri bdejt nisimgħu jidħaq. Dejjem irrid nesma' l-missieri jidħaq u l-ommi toqmos taħti. U bdejt niggusthom li xi anzjani ħa ngħid hekk qegħdin jieħdu gost qed tagħmel il-kwarantina magħhom jiena allura awtomatikament. Proset, bravu, bravu għax huwa sagrifiċċju kbir. U barra l-kwarantina qed tagħmel naqra vidjows mhux ħażin ja marra hux int. X'tagħmilna?
Naqra videos mhux ħażin ara! Ara naqra!
Dik dik tagħmiltha ta' bla ħsieb dik! Eżgħu biċċa braj! Dal-aħbeġ coronavirus li vvintaw Tgħidx kemm Maltin u Għawdxin qed jinkwitaw Kuljum kull ħin qegħdin nisimgħu l-aħbarijiet Għax dal-virus nies imarrad bil-mijiet Fuq dal-virus qed nitkellmu kull mument. Bray!
Ġifieri daż-żmien qed jispirak illi tferraħ iktar in-nies, hux hekk? Ħa ngħidlek x'inhi, jiena bniedem li jiena jiena wkoll bniedem li ninkwieta u nbati bl-anxiety, ġifieri awtomatikament daż-żmien ukoll qed inkun daqsxejn inkwitat fuqha l-ħaġa, mhux il-virus biss, għax jien għad nemmen li qegħdin inxandru fuq il-virus imma importanti li jxandru wkoll fuq il-problema li qed ikollhom dan nies ħabba anxiety u ħabba ikel, għax jien għad ngħid li huma imbagħad ibihom l-anxiety u l-ikel. Spiċċat jiekol hux hekk?

Qalet, Jiena l-ewwel ta' April dejjem nagħmel xi ċajta normalment. Sewwa. Imma ċ-ċajta dejjem nipprova pereżempju mhux nagħmilha l nipprova naqbad item. U ġieli bdejtu minn xi ħmistax qabel il-pjan. Pereżempju s-sena l-oħra kienet vera ċajta żgħira, bdejt nitfa' fuq Facebook li qed immur nara l-muturi u ħa nixtri mutur u ntella' xi ritratti u hekk u on the day mbagħad Tellajt il-mutur li xtrajt. Sħabi sħabi ta' Facebook kulħadd ħaseb li hija ċ-ċajta tal-ewwel ta' April, all right. Imma sħabi ta' Ta' vera. ta' viċin tiegħi biex niftehmu, kulħadd hemm minni. Ejja fl-aħħar wasal il. Żgur, għax kemm kont ilek taħseb għaliha. Eh, biss l-ikbar naħseb ċajta li għamilt kienet kont għadni għarus.

Iva, nistaw, jek joġbok, eh, sorry. Eh, u somma, u niftakar darba, darba kont, kont mort fej Witteline, post Witteline, kien hemm il-binjet jimbena, u l-tfajl qed tila ġej, qed tila kien hemm eh, bennej qed jibni, da xi 15 qabel l ta' April. U kien hemm bennej qed tila ħamur inkellmu, u mort jien u da mort inkellmu vera, mort inkellmu huma Ġifieri litteralment biex tagħmel ċajta lit-tfajla ma jiena mort inkellmu qed insaqsi headdress ta' xi ħadd u dak jipponta jdejh u swaba' sejjer 'l hemm u 'l hawn. U għaddiet. U qaltli x'ġara? Għedtilha le le, għedtilha hawn Ben ngħidha, ħabib tiegħi jien u hekk. U dejjem għamiltha xi tliet darbiet, dejjem immorru hemm u nittawwal lejn dal-post. U on the day, l-ewwel ta' April, insomma morna hemmhekk filgħaxija u għedtilha ara, għedtilha llum għedtilha nħoss li n-nhar qejjeż u

U ma kienet marret tgħid il-ġenituri tagħha. Il-ħanin.
U minn hemmhekk ma baqgħux għarajjes. Eh, bil-fors.
Ġifieri kelli nagħmel wara xi tliet ijiem, eh, kelli ngħidilha li ċajta, ġifieri waslu. Oh, żgur. Aħdar int, jew aħdar. Aħdar. Kienet ċajta żgħira ma kibret. M'hemm x'tagħmel. Braj, jiena nawguralek da żmien tajjeb inselli minna għal ġenituri tiegħek ukoll li jkollok videos ibatilna x'ħan nieħdu gost nurhom il kulħadd tajjeb anke fuq il-paġna ta' Loli. Grazzi. Ciao, sellili. Ciao, ciao.
Eh, mela, sinjuri, dak kien Brian u Bħalma ngħidulkom fuq il-WhatsApp, bħalma qed ngħidu lil Brian, eh, ibatulna kemm tifilħu ċajt li qed tagħmlu, kemm tifilħu videos kreattivi li qed tagħmlu, u aħna llum peress li huwa l-ewwel ta' April, eh, ġbarna ftit ideat li ġbarnihom minn TikTok illi bħalissa huwa the place to be kif jgħidu, eh, Ta ħafna ċajt illi lili jdaħkuni ħafna jena narawhom flimkien.
Grandma! Xieha, bejgħ ħarik dal magic. Mela, hawnhekk għandi l-flus, hawnhekk għandi fixkun tal-ilma, naqbad il-fixkun tal-ilma, nitfgħu fuq il-flus, sewwa, ngħattiha, ngħid il-magic words u l-flus tidħol ġol-ilma.

Aħdar. U sinjuri wasalna għal ħin spiritwali f'dan il-programm. Illum ħajkonna żewġ qassisin kif għednilkom fil-bidu, però l-ewwel bil-qassis uffiċjali tagħna. Sinjuri hawnhekk mill-parroċċa Laburista ta' Taslima jattendi dejjem. Ejja ħandumu b'din l-introduzzjoni kuljum toħodli mill-airtime tiegħi. Sinjuri, Father Gordon, il-Kappillan tal-Kappella Laburista ta' Taslima.

Allura tajtkom dik l-angulatura għax intkom dejjem naħa tkunu. Sewa, u vera għat ħajkolli nammetti li kellek raġuna x'ħafna nies hawnhekk, ġifieri malli tellajna l-post tiegħek bdew iqerru minn l-ewwel. Ekku Krisa, aħjar tagħmel dik is-sodda Krisander. Għax hekk oqda saritlek. Issa nsibħin.
Krisander, ibat. Ibgħat il-qrara tara kif hemm bżonn li jsir il-qrara anke virtwali. Mela, nibda? Ibda. Nibda bi qrara ta' Marija Victoria Blandin. Faqqa. Li qaltilna, Father Gordon, jiena ma nafx qiegħed jiġrilu id-dar ir-raġel imma l-ħin kollu jiġri bla ħwejjeġ. Affarijiet normali dawn. Direttur niġi għalik u jkollok tqar. Affarijiet normali li jiġru għax l-irġiel iħobbu juru dak li għandhom. U taf x'hemm miktub? Illi aħjar għasfur barra milli fil-gaġġa.
Di fl-iskrittura qiegħda Fadir. Fittex u ssib, sura ġus. Inkomplija.
Kompli, kompli, kompli.
Ara fis-sajf se jiġri, fader, ridni nixtri rumalja bħal din, se trid Fadri, ehm, Xaru kaza! Ineħħi, eh, l Xaru kaza!
Neħħu għamil kaza! Ma mux mux inti.
Mela dik ta' 371, jew, eh? eh mela tħabba l-prezz, eh, Mela mux se fil-witch, eh? Dik tista tiddubba minn mela ta' nuċċalijiet, jew minn tal-ġojellerija, xaffarijiet daw, mela tħallas għalija, dak u dnub, eh? Propja borza ta' San Martin. Mux

Father. Jiena xogħli hu li naħfirlek ibni imma dniebt eh, għax ksirt il-kelma tal-Profs Charmaine li bħalissa taf int, u ksirt ukoll l-affarijiet, pero l-importanti li tagħmel x'tagħmel, tiekol x'tiekol, tieklu f'isem taf int, hekk hemm miktub. Anka di għadha miktuba? Hekk hemm miktuba. L-iskrittura. Iva, iva. Vera ma nafix l-iskrittura. Kien tinjurant.
Mela, Catherine Baldacchino Aber, fader aħfilli għax qatt f'ħajti ma kelli daqshekk aptit nagħti xi strejt lil xi ħadd daqs kemm qed ikolli dal-aħħar meta nara li n-nies ser jippassiġġaw mal-frant qisu xejn mhu xejn u din it-tielet ġimgħa li qegħdin imsakkrin ġewwa aħna. Nifhmek u ngħadrek oħt. Però hemm miktub illi fejn hemm tnejn jew tlieta miġburin tlieta propja xi tnejn hemmhekk jaqlaw mitt ewro multa.
Fil-skrittura. Le da fil-pitazz tal-kbir Chris Fern tagħna. Eh, Il-viċi eh, kap tal-Partit Laburista hija hija. U minn hawnhekk nala il-qrar hawnhekk għax biżejjed u nħajjarkom biex fuq 99 79 79 Seven-Nine tibagħtuli wkoll fuq x'tixtiquni nagħmel bħala l-eżerċizzji ħuti li ħa nkun qed nagħmel hawnhekk virtwali. Tajjeb ħuti. U minn hawnhekk intikom il-barka, il-Mulej u Robert Abela magħkom. Dik x'barka hi? Bil-torċa. Sinjuri, naf ma jeżistix kappillan Laburist daqsu. U aħna ħa nagħmlu issa kollegament ma' qassis ieħor li għadna ma qbadniex, xorrajt, kellu xi qadja oħra, ħa nitkellmu ma' Father Colin, li Father Colin iħobb ħafna iċ-ċajt, iħobb jiċċajt anke waqt l-omelija, fis-sens l-omelija jagħmilha ma mbagħad jitfagħlek dik iċ-ċajta biex iżomm in-nisien. Ma tridx sakemm jiġi Father Colin nagħmlu daqsxejn il-karaoke competition? Nistgħu, eh, X'taħseb?
ekku kif qegħdin Omera. kulħadd hemm, ara, ara x'għandna tan-nies hemmhekk. Benjamin, kif inti? All right, kollox sew. Kollox f'idejk, Ben, aħna ħa nagħtuk 20 ewro voucher, ħa tkun qed tagħmel diska u xi ħadd irid ikompliha, hux hekk? Ciao, mela għalhekk ħadtiewli. U ejja, Ben, ħaqqek ta, ħaqqek. Tlaqna, mela, ħa naraw. Min min ħad għażlu?
Ej, ej, Titx tażel żomm.
lil xi ħadd inti, titx tażel lil xi ħadd inti, sa, nejja.

Karaoke? Le, li ħa tagħmel huwa ħa jieqaf Ben f'zoptu u inti ħa tkanta minfloku, tajjeb? Tibqa' għaddej. Jekk il-kliem ikunu tajbin, tirbaħ. F'idejja.
Tlaqna.
Okay.

Iqaf nara. Ben, komplot.
Badna Fader Colin. Mela. Sis, ma importax. Zara, għandek xaħġa għazina, eh, Ben? Kollu Ben, għax ma jtikx la soluzzjoni kella. Mela, ħana raw fejn ħammorek kux semmorru għall-Skype jew nkellu semmorru għad-Zoom. Komplu għad-Zoom, tlaqna, 1, 2, 3, tlaqna. Fidejk.

Per far fiorire una stella che balla, inferno paradiso dentro di te. La luna in guan, guarda come brilla, baby. Bajla Morena. Le, mux taqta eh, Kanta Komplija!
Ejja! Bebe! Patrick! Patrick!
Patrick! Kompli!

Bravu Ben, bravu u Patrick inti għadek kemm tirbaħ 20 euro voucher grazzi għall-Enemed. Grazzi Ben, Ben ikun mal-għada u Bravu, ċabs Pulu, ċabs. Bravu Ben, eh? Patrick. Proset, proset.
U insellem il dawk in-niskola ta' zom għax vera qegħdin tard luq biżna bil-kbir. Eh? Għatilek ah, jien. Però għandna l-Fader Colin irridu nagħlqu għamija u sajja. Ejja, tlaqna, Fader Colin! Father Colin! Hemm qiegħed Father.
Jew reġa' ħarbinna.
Le l-Father, le, iva. Jekk le jkollna ndaħħlu ħadd għax qed isir vera vera ħin. Father! Father!
All right, nagħtu ftit ċans, grazzi. All right. Sadan it-tant għatulkom biex tibatunna ir-ritratti ta' tfajla u dajsa jew tifla u dajsa u ta'kom ġifri jkun hemm tifla dajsa u intkom

Le, għadu le. Mela, mela. nalqu.
Ħajkonna nalqu, sinjuri. Grazzi tal-li kontu maħna għal darbohra, ħna nirringrazzjawkom tal-li tinaqdu kull filaxija, l-lum zidna u koll il-channel tal-YouTube biex kunu tistaw segwuna komdi minn fuq il-box ta'kom għaw l-apparat li għandkom. L-apparat ta'kom minn għawnek, nishtiqu koll nirringrazzjaw l-sponsors ta'na, l-Lenemed li grazzi għettif ċempel Fader Colin. Issa għada għida, fehmu għada, fehmu għada, all right? Mela, Grazzi! nirringrazzjaw lil Enemed, grazzi lit-Top Sox, lill-Mattress Collection u lil JB talli għenuna fl-affarijiet, però grazzi kbira tmur għal Enemed. Suġġett t'għada?
Is-suġġett t'għada.
Suġġett t'għada?
Min għadu qed jaħdem! Min għada ħa nagħmlu eloġju, ħa nirringrazzjaw lil dawk in-nies li sfortunatament jew fortunatament, Għadhom qed imorru għax-xogħol. Fortunatament, għax kieku mingħajrhom qas nistgħu ngħaddu. Mhux hekk, mhux hekk, għalhekk qed ngħid, imma forsi sfortuna għalihom. Ewwejja, ewwejja. Sa naraw għada. Saħħa għalikom! Ċaw, niltaqgħu għada! Ċaw!